Croeso cynnes i chi i Lleisiau Lleol, sef podlediad llwyddo'n lleol. Fion Emyr ydw i a mae'n bleser cael eich arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu lleisiau lleol a llwyddiant lleol. Gyda chefnogaeth gan Raglen Arfor a ysbrydoliaeth Prosiect Llwyddo'n Lleol, da ni yma i ddangos bod cyfleoedd cyffroes a dyfodol bywiog yn aros amdana chi yma yng Ngorllewin Cymru. Yn ystod y gyfres mi fyddan ni'n cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n profi bod ffynnu yn ein cymunedau cynhenid ni yn bosib. O entrepreneuriaid i arloeswyr, mae gennyn nhw i gyd i stori i rhannu a mae'n fraint cael bod yma i'w hadrodd nhw efo chi. Felly, steddwch yn ôl, gwrandewch a gadwch i ni ddarganfod be sy'n bosib yma yn Arfor, sef Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd a Môn. Rŵan, yn y bennod yma, da ni yn mynd i fod yn trafod un o'r syniadau mwya dadleuol o bosib sy'n gwynebu llawer o bobl sy'n gadael yn cymunedau ni. Y gred fod dychwelyd adra yn rhyw fath o fethiant. A ia, dwi'n meddwl bod 'na, bod hi'n rhywbeth reit ddadleuol. Dwi'n gwybod bod fi wedi cael sawl trafodaeth uh, am y peth yma dros y blynyddoedd. Um, ond dyn ni'n mynd i fod yn croesawu dau ar y soffa heddiw yma sydd wedi cael profiadau fel yma. Hugh Rees a Daniel Thomas, dych chi'ch dau iawn? Yn un diolch.
Da iawn. Da iawn, da iawn. Yym felly ma'r ddau ohonoch chi yn wreiddiol o gymuneda Arfor, yy 'di mynd i ffwr' i weithio i Gaerdydd ac i Lundan a 'di dychwelyd yn ôl ata ni. So na ni drafod chdi bach am hynny heddiw 'ma a'r penderfyniada 'na ar hyd y ffor ag ati. Yym ond Daniel deuda thyn i chdi bach ta so ti'n gweithio yn Môn ar y funud ond ti o wreiddiol o Aberystwyth? Aberystwyth, 'na ti.
So gweithio yn Geirwen yn M-Sparc neu yeah. Menai Science Park um, ac yn wreiddiol o Aberystwyth na ti. Na chdi. Felly, be sydd wedi ddenu di i Sir Fôn? Ta, pam, pam Sir Fôn? Wel, uh, y swydd mwy na dim. Um, Weles i'r swydd ac oedd... Uh, o'n i eisiau dod nôl i, i Gymru rhywbryd. So o'n i ddim yn gwybod pryd, o'n i yn edrych am swyddi ar y pryd, o'n i'n byw yn Llundain. Ond, um, ie, yeah, weles i'r swydd yma ar Ynys Môn a ni fel, to be, pam lai? Ie. Yeah.
Da, a mynd amdani. A mynd amdani. A ddim di edrych yn ôl?
Na, no chance.
no chance. No chance o gwbl. Na, oedd yn... Um, oedd yn gyfle wych, oedd yn gyfle wych i ddod nôl, oedd yn gyfle wych i ddod i gweithio gyda busnesau yng Nghymru, gyda be fi di dysgu a be fi di ie wedi dysgu yn yn coleg a wedyn yn yn Llunden so yym ie na odd e- odd e'n odd e'n cyf- cyfle da a nes i jyst nes i jyst mynd amdani. Ie. So. Pam oddach chdi isio dod yn ôl so pam oddach chdi'n chwilio am waith yng Nghymru yn Sir Fôn neu'n Aber neu lle bynnag oddach chdi'n chwilio? Yy gwaith gwaith gwaith dros Gym- Nghymru i gyd i ddweud y gwir unrhyw beth i neud gyda sector dwi ynddo yym sef datgarboneiddio a net zero, ti'n gwybod. Ond, ie, um, yeah, o'n i'n edrych am, o'n i'n edrych am swyddi dros, dros Gymru, o'n i'n edrych am swyddi yn agosach i Gymru falle, ond, um, to, mae dim le fel Gymru. Um, so i ddod nôl i weithio yn, yn Gymru yn y, yn y mynyddoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y, yn y, yn y, yn y weithdi. A fe'n, ie, yeah, oedd e trwy amser rhywbeth o'n i eisiau gwneud. Brilliant. Ie. Da.
A Huw, be' amdanach chdi achos ti'n wreiddiol o ardal Efail Wen, wrth ymyl Crymych, a es ti i Gaerdydd, so i coleg ta i be' oedd hynny? Do, yym yn gyntaf es i i'r brifysgol yng Nghaerdydd ac wedyn pan ddath i edrych am swyddi yym nes i ddechre edrych yn ardal Caerdydd. Yym fues i'n ffodus iawn wedyn i o ga'l fy swydd yy dysgu cynta. So o'n i'n o'n i'n gweithio llawn amser, o'n i 'di prynu tŷ um, a phob dim, a o'n i'n hapus yn fy swydd. A dwi'n credu dath, dath y cyfnod clo, nath bywyd fel petai arafu ychydig bach. Yeah. O'n i, o'n i dechrau meddwl fwy am symud yn ôl i'r ardal hynna, a'n meddwl falle am y dyfodol lle fydden ni'n priodi ac yn, ac yn cael plant a wedyn yn, yn meddwl am pa fath o ardal hoffen ni fagu'r plant. Mm. Felly dyna, dyna'r prif atyniad dwi'n credu. Ie, i ddod yn ôl. Ie. O'n i'n byw yn Llundain am 8 mlynedd, a dwi'n meddwl pan mae rhywun yn camu nôl ac yn symud nôl adra neu i ardal gwahanol, mae rhywun yn sylweddoli gymaint o brysurdeb sydd yna mewn dinas, mae'n go, go, go, mynd, mynd, mynd, wastad. A ti jyst yn meddwl yn ôl, wel, sut o'n i'n neud o? Na, literally. Yym, Ac o'n i'n o'n i'n trafeilio'r gwaith awr a hanner pob i gwaith a wedyn awr a hanner Ie. nôl. A 'di hynna'n byd? A'r trene.
A dyw wnna ddim byd. Ie. O'dd hwnna'n benderfyniad mowr i chdi neud ar y pryd 'ta o'dd o'n teimlad fatha penderfyniad reit hawdd, dwi 'di ca'l 'y nghyfnod yn Llundan, mae'n amser i fi fynd i rwla tawelach, nôl i Gymru? Ie. Yym.
Ie. O'dd e dall- dallai fod amser da. O'dd Fi a fy nghariad yn edrych am lle i fyw gyda'n gilydd i rentu ac oedd popeth mor ddrud. Hmm. So oedd e'n strygl i chwilio lle i fyw gyda'n gilydd. Um, a dath y swydd ma, oedd e'n dal i mwy, sydd oedd yn so, dweud lot. Um, ac o'n i jyst yn meddwl, to, mae fe'n ma fe werth just mynd mas, falle byw yng Ngongl Gymru am Gogledd Gymru am bach, a wedyn um, yeah. a jyst a jyst cael chill bach t'mo' ma' ma' trwy amser amser i mynd nôl i Lundain i gweld ffrindie rhywbryd yym yn y flynydde nesa 'ma so ma' fe'n odd e jyst yn ie good timing. Ie. Ma' raid dweud. Gafodd un ona chi yy y sgwrs efo ffrindia neu deulu t'od ydi o'n gallu teimlo fatha chydig o fethiant symud yn ôl?
Yn bersonol, o'n i byth wedi gweld e fel 'na, ch'mod, yym, dwi'n gwybod ma' 'na ma' 'na sgyrsiau'n digwydd am hynna ond na, ch'mod, dyw dyw symud i ffwrdd yym a'n byw yn y dinasoedd mawr 'ma ddim yn ddim o reidrwydd yn meddwl bod chi'n fwy llwyddiannus na na'r na'r bobl 'na sydd sydd yn aros yn 'i ardal leol, ch'mod. Ma' ma' ffrindie gyda fi sydd yy byth wedi symud o'r ardal, hyd, chimod, ddim wedi mynd i'r brifysgol yn, yn, yn rhedeg busnesau llwyddiannus neu wneud yeah. swyddi da iawn yn dyfa. Felly, i fi'n bersonol, o'n i byth wedi poeni am hynna. Um, a chymod oedd yr ymateb ges i wrth teulu a ffrindiau a bobl o'r, or gymdeithas pan o'n nhw'n clywed bod fi'n symud nôl, oedd e'n bositif iawn, o'n nhw'n hapus iawn i weld chi'n meddwl bod fi wedi bod bant, wedi mwynhau byw, ond on yn hapus a, a, a'n gyffroes bod fi yn symud nôl hefyd. So, yeah. na, i, i fi'n bersonol, oedd e ddim rhywbeth o'n i'n poeni am, um, i fod yn onest. Yeah. A wedyn mm. pryd oedd y syniad efo'r busnes newydd uh, i chdi ta? Ie, yeah, felly, um, o'n i wedi bod yn siarad gyda fy rhieni, um, falle am ddechrau'r busnes, um, cyn i ni symud nôl, um, a hwnna wedyn yn atyniad ychwanegol, falle yn rhoi rheswm i ni symud nôl. Yym, lle o'n i 'di siarad gyda nhw am y syniad o drosi'r adeiladau ar y, ar y fferm deuluol, yym, mewn i fythynnod gwyliau. Ie, gobeithio yn y, yn y hir dymor fydd e'n talu ffordd ac yn gweithio mas. Ie, ie. Yym, lle, Daniel, t'o' sut nath llwyddo'n lleol ddod yn ran o dy yrfa di, dy daith di, yym, a chditha', t'od, drw'r elfen gyrfaol dwi'n iawn i ddeud? Ie, gywir. Yy, ddoth hwnna i mewn? Felly, deuda 'thyn ni run bach am hynny. Do, so oedd um, yng nghynnwys gyda'r uh, cynnig y swydd, dath llwyddo'n lleol, um, a cynnig helpu fi symud o Llynnen, helpu cynnig i talu am y rent, ac helpu i dalu am unrhyw fath o training byddai gallu gwneud hefyd um, i datblygu sgiliau a gwybodaeth fi yn unrhyw maes byddai eisiau gwneud. Mm. Mae arian gyda fi i wneud hwnna trwy llwyddo'n lleol, so i cael hwnna ar ben y cynnig y swydd t'mo' oedd e'n oedd e'n aw- awesome ma' raid dweud. Ie ie a t'od sut brofiad ydi o ca'l cydgweithio 'fo pobol yn y Gymraeg achos ella odd hynny'm yn rwbath o' chdi'n ei ga'l yy yn Llundan 'fyd? Ma' fe jyst mor neis i ddod nôl i gweithio a siarad Gymra'g yn y weithdy. Ie. Neu siarad Gymra'g gyda cleientie dros y ffôn ar draws Cymru i gyd. um, mm. a helpu, helpu tyfu y, y iaith Gymraeg yn y, yn y, yn y weithdy hefyd. Tyma, yeah. so, yeah. Yeah.
Um, Hyw, ti yn rhan o'r elfen mentro efo llwyddo'n lleol, felly sut os ti ar draws hynny? Do, felly nes i weld um, post ar um, Instagram llwyddo'n lleol yn, um, yn ysbysebu penwthnos ym Mhrifysgol Aberystwyth, um, lle o'n nhw'n cynnig hyfforddiant um, i ddechrau busnes a syniadau busnes. Felly, um, do, nes i lenwi'r cais mewn um, a ges i lle wedyn ar y penwthnos hynny. Um, oedd e'n wych, um, chi'n modd cyfleodd i ddysgu am sut i farchnata busnes, yeah. um, ariannu a grantiau ac yn y blaen a oedd na llwyth o arbenigwyr a, a pobl, pobl busnes profiadol um, yna i siarad gyda ni ac yn gwneud cyfraniadau A tybed i rei eraill sydd o bosib yn byw yn Llundain, Caerdydd, a sydd isio dod adra, be fysa y cyngor 'sa 'sa chi'ch dau yn ei rhoid iddyn nhw? Tibod, bydda i'n dweud jyst cadw jyst cadw golwg mas o hyd. Ie. Ma' 'na ma' 'na llwyth o o swyddi yn dod lan ar yym wefanne yy fi'n gwybod ma' Llywodraeth Cymru gyda LinkedIn account sydd yn postio roles yn aml iawn Yym, fi'n gweld ma' recruitment agencies fel yy Dargan Tale- Talent, yy fi 'di siarad â nhw cwpwl o weithie a ma' nw'n ma' nw'n wych yn helpu chwilio swyddi yn Gymru yn y Gymra'g. Hmm. Yym so jyst cadw golwg mas. Ie a fydden i'n gweud yr i'r i'r rheina sydd isie symud nôl a meddwl dechre busnes fydden i'n dweud ch'mo' ma' ma' cyment o gefnogeth mas 'na yym yn rhad ac am ddim hefyd rhw b- ch'mod yym Busnes Cymru Yym, a siar- wel, ch'mod, gwahanol prosiecte fel Arfor a Llwyfan Lleol a um, Cyswllt Ffermio ar gyfer rhai sydd y cefndir amaethyddol, falle, ch'mod, felly mae, yeah, mae cymaint o, o wybodaeth a hyfforddiant, um, ch'mod, a cefnogaeth mentora, mm. bob dim i gael mas na. Mwy nag, mwy nag o'n i wedi sylwi, ch'mod, yeah. wrth dechrau um, chwilio am y bethau hyn a, a mynd i gwahanol ar gyrsiau a cyfarfodydd, chi'n sylweddoli faint o gefnogaeth sydd mas na nawr yym i ddechrau busnes a, a grantio ac yn y blaen. Chymod, felly mae'n mae gyfle gwych um, ar, yn, yn, y cyfnod hyn nawr i, i, i fwrw mlaen gyda unrhyw syniad falle sydd gyda rhywun. Ie, yeah, ie.
Um, yeah. Oedd y ddau ohonych chi wedi tyfu fyny mewn ardaloedd gwledig. Chod, sydd fath o obeithion sydd gennych chi i bobl ifanc rwan sydd yn byw mewn yn Arfor d'ch'od o' 'na betha i chi neud pan oddech chi'n tyfu fynny dych chi'n me'wl bo hynny wedi newid? Yym
ie fi'n credu ma' yn enwedig gyda ble fi'n gweithio yn M-SParc t'o' agorodd yr adeilad yn 2019 ma' ni ar y ni ar y brink o d- o dechre adeiladu adeilad arall yna adeilad egni ma' fe'n dechre dod â mwy o swyddi bach mwy t'o' sy'n denu bach mwy o dalent a dim dalent ond yym innovation a t'o' innovative ideas a popeth fel 'na a b- a unrhyw un sy isie do' mewn i weithio mewn yr ardal stem ne' be' bynnag... Ie ie. ...ma'r ma' mwy o gyfleoedd yn dod yn yr ardaloedd yma dim jyst yn y dinasoedd mawr yma. Hmm. Yym on' pryd o'n i'n tyfu lan o'r mwy o opsiyne 'da fi yn yn y dinasoedd mawr. Ie, ch'mo', ma' ma' lot o swyddi sydd mas 'na erbyn hyn, a falle fydd mas 'na yn y yn y degawd, degawde nesa, yn myn' i fod yn wahanol i'r swyddi o'dd yym falle ryw ddegawd yn ôl, yndyfe? Felly ma' 'na cyfleodd newydd o ran hynny, a be' sydd yn dda hefyd yw Falle gyda llawer o'r swyddi hynny bod pobl yn gallu neud nhw o gartre erbyn hyn yndyfe? Ond ma' llawer yn gweithio o gartre yn rhithiol yym ac wrth gwrs o'n ma' ma' cyfle i neud hynna o o bob ardal yndyfe? Felly gobeithio fydd hynna'n helpu i i gadw pobl yn yr ardal hefyd a ddim bo' nhw'n bo' nhw ddim yn teimlo wedyn

Fydd eich tro chi i wneud y cam cyntaf 'na tuag at ddychwelyd neu ddatblygu gyrfa yn Arfor. Ac am fwy o fanylion am Llwyddo'n Lleol ewch draw i wefan llwyddo'n lleol 2050.cymru. Wel, diolch i chi ein gwrandawyr ni am ymuno efo ni unwaith eto a cofiwch danysgrifio, rhannu'r podlediad a chysylltu efo ni ar ein cyfryngau cymdeithasol i rannu'ch meddyliau a'ch straeon chi. Ond